zvakafamba sei kuti muzosvika vatava pano apa nhasi ndakaenda kuharau kuvakaramwa vangu munhu wangu wangu asina kupigwa kuharava mm. paruware pandakapiwa najairai mm. saka jairai namukoma wangu ticha vakasara madhumeni akaviya vakaya vakapegesa munda wangu indaenda kwamukwazhe kwarawi mm. kundo kundoona navakaramba saka ndadzoka sabhuku wakati aa wotibikirawo mangisi wotiurayiravo huku saka ndikati a ah, makaita zvakanaka nokuti akapedza munda wako ini andakabata mbambo mukoma wakapisa mari ndikati ashuwa ah, makaita zvakanaka saka ndakagaravo ndikabika do ndikakudza madzima yangu ndaina madzimai maviri mbuya vaai namai aleki vatete vavo saka ndikati ah vatete mai aleki chikurungaya mangisi aya vakati asi akatiti mainini vakurunge ndikati hazvangonaka ndobva akurungwa namainini mai casting saka vakurunga mangisi akanaka vochiyajaiza saka ndakaenda kuna mukoma ndikandomuudza kuti hamusi vuya mangisi aindabika saka vakauya madekwana ndikauraya huku nhatu huku yekutanga ndakapa sabhuku huku yechipiri ndakapa mukoma wangu huku yetatu yava yangu namadzimai angu vini mukoma wamakapa huku ndiyani ndidzingai saka dzingai ndamupa huku zvakanaka eh, saka takamwa ini ndikabva ndipinda hangu mumba mavakadzi vangu ndatovata parupasa saka ndatovata parupasa ndakawaa madzimai avo ndimutsati hava matiriko matiriko ndikati hawee kanzi mukai vanhu votorovana pazvi zvaita seizve saka ndakabuda anike mukoma anotukana nasabhuku ndaya kumunyika kwenyu kwamatemudzemu nemazipenzi chibvai muno saka vataura kudero vajaira vana mashoko avakataura kuti ah munongova mbwa dzinongofamba saka shokero rakandirwadza handida kuzovata kubva ipapo saka mangwana ini ndakamuka ndikaenda kuna mukoma ticha kuna adzingai ndikati na mukoma mashoko asabhuku ayajaira wakamahwa here akati hashuwa ndakamahwa iwe wakafungei akati handina ndikati a ah, ini handina kuzovata wena ini handina kuvata nemhaka yekuti Iko kwedu kwamatemudze kwacho kwakamboshata chii kuti inde kwacho ndokuti kana baba ava vatinavo vakafa kuti kasara navana vajaya vaya voga tinosara tikaita kiti chadzo tikatamisika tikatuvusika nhamo mukoma akati a ngatichiinda kunani kuna mukoma kuna chigwendere saka takaenda kuna chigwendere akandorevavo tikagara pasi chigwendere akati a ngatiinde kuna baba tikaenda pana baba baba vakati ah ini ndakabva kautembudza kuti ndandangosara ndandichinguva ndoga saka zvandaana vana vangu imi matowanda nhasi kana kuti mangwana endei heya heya e saka takarangana yababa tikati tienda nechitatu ticha akati handienda ah, kwaveza ndokwayadzidzisa ini ndoenda kubasa tikati hazvanaka saka ini nasigwendere mm, mukoma nababa tiri vatatu takaenda kumatembudze tikasvika pana baba vamukuru vana vachakanaka vari paruware patsapiya vari mumunda saka baba mukuru vativona vakamanya vachibva vakakanda badza ravo pasi vakamanya vachimanyira munun'una wavo vakauya vakambundikirana vambundikirana vakawira pasi votoseka zvavo votofara saka vakasimuka vakaviya baba mukuru akamhorosa akati ah munun'una wandigona waviya navana akati aa ah, ndaviya navo akati vakomana e eh, ndo nyika yedu ine kubva kumusoroko pamatembudze kusvika vuno ndeyedu ha ah, munongogara musambogara muchitambura kunyika iri uno ho e eh. saka baba akati ah mukoma ndatouya akati ah ini handikutsvakiri pokuvaka inga ndovaka pounongofunga kuti woda kundivaka papi ini somwana wanga anga ambokuria kwavatete ndakafunga kuvakira kumajakatira kumusoro kunoku baba vakati a ah, ndoda kuita kusomu uyu saka takadzira kusomu uyu baba vakati a ah, eh, handingaendi ndoga zvemukoma mukoma wati inda unotsvaka paunoda akati handingaendi ndoga ndipe mwana vakadana vakuzanda baba vadavison tikadzira navo baba vakasvika pachemuuyu pamubheve vakati apa ndopandoda vakatema makwenzi avo vakaita vivi ravo takazofamba tichiona minda ini ndakanotora pana vamutiga kugurira ngari mberi ticha baba mukuru vakati aa ini ndombosara hangu kuarava kana matambura kuno tozogamuchirai oho oh, e saka vanga vatoita zvakanaka zvokuti maona kugamba kudzokera ehe saka tikati a ah, zvakanaka saka takadzoka kuharava tiri vatatu ini nababa tikasika togara pasi navakomana e ndiani woenda nababa kwamatemudzeko mukoma wakati haini ndiri kubasa Eh, takatanga kumukoma mukuru nazigwendeka naiwe mukoma ndiyani woenda nababa mukoma akati a inda henyu ini ndozokugamuchirai kana makona kugara zvakanaka heya e tikati ah, iwe zonitevera dzingai ndiwoenda nababa ticha akati aiwa dzingai akati hazvigoni kundinera baba nokuti ndingange taguro kundana nababa ndosvika ndovasiya koko ini ndoenda kubasa vosara voona zvavanoona ini nokuti baba vakagara zvakanaka eyai saka dare rakazoti ah, iwese ndikati neni ndichagopani uyu munun'una mudoko tiri vacho mudoko tiri vacho hapo ndikati a zvakanaka ini ndoenda hangu nababa saka ndakadzira nababa ndikaya ndikavaka imba yababa ndikavaka imba yangu ndikavaka kitchen ya ndikavaka imwe imba yetatu ndikavaka imba yangu yetatu wose

nabhoyi wamukono saka vakauya ti ndichisakura vakanditora vakati vanhu vakuru vaikumba vatiendei saka ndakaenda navo kumba ndikavapa zvigaro vakaramba ndikagara pachigaro saka vakati hatauya kuzorwa vanga vari vanhu vanokwana makumi mashanu navasere saka bhoyi wakasimuka akandirova mhino nokundipfura pano padivi apo panotorwadza nanhasi pambabvu dzanga saka andirova vakasi mbuya vayi vakabva kwanga vagereko vakavuya pakati pevanhu vakamama kuti pwete pwete pwete matuzvi vanhu vakazitiza matuzvi but hapani ponuwa hapani ponuwa ndobva vabva saka ndakamubvunza wangu akubvunza ndikati ah naye vamukono chinhu chimwe chamakonewa maroveni mukasiya nyika dai matora nyika maenda nayo hatisi taizorwazve but haeya heya e ah saka vakaenda ndikasara ndikapinda mama ndikavata ndakandorwadzwa ndakabuda ropa munhini awo e saka nda zvadaro ndakavata chifumi chamangwana ndakarobwa baba mukuru vakauya vachakanaka vanza kuti ndakarobwa zvavakauyavo ii mwana wamukomana wamunun'una wangu so vakarobwa zingati a ndakarobwa zvino wofugei ndikati a ah, Bamkuru, hanzi andawana zvandafunga. Imi dzokai henyu kumba. Kana ndawana zvandafunga ndichakuudzai. Aye aye aye. Saka bamkuru akadzoka. Ndikasara ndika ndika ndakarobwa nesondo muvhuro chipiri. Chitatu ndichandaenda kuna bamkuru ndoti bamkuru ndaifunga kuti tinde timbeenda pa pavanyoro. pasadunhu ndoda kundobvunza kuti mubvunzo wangu uri pakuti ini ndakarobwa ndinombova mwana wani uyu wakandirovavo unombova mwana wani kati kazivana isu nyange torwa toziva kuti mwana wanhingi uyu mwana wanhingi haa zvakangonaka mwanangu saka takafuma tikaenda nechina takaenda ndini nabamukuru vakuzanda nababa nababamukuru tiri vana tikaenda pazuva mbiri tikawanika mazhuwa ari pachigaro ndikamukumbira vazva kuti ah ndachikumbira kuti mudida nevashe vauye pano ndine nyaya dzetoda kuti taure saka vakauya vakandanwa namazhuwa vakauya nechigaro chavo vakaya vakati ah yevo zve okurobwa ndikati ah ndiri pano Ka iwe uri mukono wena ndikati ah hanzi andaita mukono ka ndava mukono muchandiona ati haungowo saka takazogara pasi ndobva ndabvunza mubvunza kuti ada vashe ini zvandainga pano ndezvekuti ndoda kuziva kuti iye mudzara wakandirova uyu mwana wani iniwo ndakarobwa ndombova mwana wani zvambira akati a ah, ini handingazvigoni zvoda kuinda kwashe kwamambo ndikati hazvangonaka ah, ini chendoda kungoziva kuti wakandirova ndiyani heya heya e saka takainda tose takazoenda kudare wanga wai musi wemugovera toenda kudare taenda kudare ndakandobvunza mubvunzo iwowo saka banga banga musemakani wanga vanya kunhu akati nere Tiudzezve wendiwo mukuru. Mubvunzo wamatemudze unoti ini ndiri mwana wani iye wakandirova uyu mwana wani mhere akati ah wakasimuka akabuchira akati ah zvakanaka wani uyo mudzara wakamurova uyo mwana usina bambo wakabva kwanegari uyo matireke wakarobwa uyo mwana wamutonhori o oh, e eh, ndikati a ah, ndo handiachida asi vashe vanyakunovabhanga vakati a ah, heyo zveomati mdze unoti kudii ndikati aiwa zvinhu izvi zvakanyorwa here mumabhuku kana zvakanyorwa tizvizive akati ah hino ngati andaida kuti tinde kuzaka tinde wakuti zvakati akati ah bviti banga museve wangarinya kunhuwa akati zvakanaka wani iwe saka mari yekukudza baba wakavo nomukoma wako ini ndokuya neyangu kuti ndaikoko saka takamuka mangwana takatenderana akati tondosangana kusaka mangwana zvakanaka ini ndakamuka mangwa ini ndakainda kuzanda takainda kumba kwasondo tikandivatako hatina kuvata takangoti chipedza kudadara ngatipinde muzhira takavata tichifamba

paina ana tapson wainzi stevenson stevenson ndiye murungu anga ari mudzviti saka nyauro akapinda akati a zvakanaka ngati ngatiinde kumutondoko manjeya wanga aripo vatinofire bambo vake vanga varipo nyakunhu wanga aripo vamukono vakaramba kuzoenda uko nyange kwanyakunhu vakaramba saka tapinda nyakunhu atora she tikaenda kumutondo she eh, wakandobvunza ndakandobvunza mubvunzo wangu saizvi akati a ah, mubvunzo rega nditotara bhuku rangu saka wakaenda mutora bhuku guru akavaya naro akavaya akazarura akati a ah, eh, mudzara eh, matembudze mudzara mwana isina bambo yakabva kwanegari ndikati ah eh, eh, matereke mwana wa mutonhori matembudze ndizvo chai chaizvo ndikati ndavapo ndikati a zvaita zvakanaka kana zvakanyorwa kudai vana vedu navana vedu vanoziva kuti uyu haasi wokwedu saka ini yangu yaperera pano zvadaro takabuda muna nyakunwa nyakunwa wakafara kwazvo nokuti wanga asingazviziviwo iye inda asingazviziviwo asi takataudzwa namachingamiro ndi wangana wanga ari mukuru kwatiri tose wagara navana wakatora iyeyu muzara wacho tinofirei saka takava tikagara tagara hapana kusira bongozozo ini ndakazotamba nokuti vanga vasosa munda wangu vaisa mapadhuki saka ini ndakazotamba koko ndoinda kumusoro kwamatembudzi kubhuku guru rababa saka ndakandogara ndikarimako gore rose ndichitibatana vana vabhaka vati ah mukoma wati hazvakanaka uye tigadi hazvina basa nebaba toti vavuye kati hazvakanaka zadaro ndopaakazoti baba mukuru vati ah iwe iwe munun'una achitora bhuku rabamba vake iri ranga rina zvirongodo vakachitora bhuku rabamba vako chitungamira baba vakati ah iwe mukomana zve hitira bhuku rasekuru iri uri tungamei ini ndikati a ah, baba zvamareva zvakanaka asi ini ndachava sokuti iri bhuku renyu renhaka nonetse zvaidii kuti ini ndigure hangu rangu roti matereke baba vakati ah inda kuna baba mukuru ndowataurira zve kwawataurira ndivoni chakamboshata saka aindakasimuka ndikaita pana baba mukuru baba mukuru ndafunga sokuti bhuku guru ramakapa bamukomo munun'una wenyiri ini ndere nhaka rinozondinetsa zvaidii kundigura hangu rangu rinoti matereka akati ah zvakanakisa mwana wangu inda mamutubuki utsvake vanhu uinde mamanhede utsvake vanhu uinde mavatembudze ndikati ah zvakanaka ndakaenda kwamutubuki ndandina vakomana vatatu vaviri vanga vanditevera ndandina magombedze ndanga ndinasa kadai vakomana vakanditevera vachibva kwavarwa vakauya kwendiri ndikaenda kwavanhede ndikawana mugibidi vanguru vakati achiinda padongo pamatose undotora vanhu vose varipo ipapo saka ndakaya ndikatora chaira nomwana wake ndikatora jonasi nomunun'una wake ndikatora ruwepu ndikatora vachiropa vanhu vangu vakakwana ndikaenda kuna bamukuru ndikati ah vanhu vangu vaya vakwana gumi neumwe vakati ah zvakanaka iwe chirongodo chiinda nomunun'una ndomugurira bhuku rake takamuka tichiinda kwavanyoro kwazvavambire tikasvika akamuudza zvavambire akati ah zvakanaka wena iwe zvirongodo chidzoka matirenge ndipe pondonanhatu ndikabisa pondonanhatu ndikavapa tikamuka tiripo tikabvapo ini nanyakunwa nazvavambi saduni tikaenda kwanyakunwa kwamutsangwa kwanga usina nanyakunwa wanga achita materiya ndi maroi ndizimunga ndobva tasvika pazimunga akati ah ndino mwana wangu matric anoda kugura bhuku rake ah zvakanakisa ndipa panhonhatu ndakabisa ponhonhatu ndikasoterwa nenhatu ndikati handozokupa yakatadzoka kuzaka akati a ah, zvangonaka saka takasimuka tikaenda kukanzuro papaveza ini ndikaenda nokuchikoro kumukoma kuna dzingai ndikati naiwe mukoma e ndashetirwa nepondo nhatu ndinoda kundogura bhuku redu rokuti matereke akati a ah, zvakanakisa wakamiramiravo akanditsvakira pondo nhatu akandipa ndikabuda nomupata wopamagadzire ndikaenda paveza ndikatikati a ah, vashe pondo dzenyu nhatu idzi Eh, papana panana pano mumwe mabhara nemukomana wandaiziva saka wakaronga mapepa angu ekuminda ndokupedza akati ah totoenda kuzaka izvezvi eya eh, eh, saka takakwira roli tikaenda kuzaka two okoro ndiye ndakapinda ndikagura bhuku rangu ndiri munhu wokutanga ndandiri ini nanyakunua natera na, na mahara na gano churu tese akapinda indi ndakatanambawa ndikatanga gura rangu rainzi matereke 75 ndakagura bhuku rangu tikabvapo kukapinda tera e, Mahara akagura rake pakapinda muganho churu wekwamushaya akagura rake tikapedza kugura mabhuku edu tikadzoka tobuda zvikanzi munozodzoka pano vhiki inouya mouya kukosi yokubata yokukosi yamasabhuku saka ndakazoudza wamatigimu mukoma ndikati iwaona kido kosi chiende saka takaenda tiri vana tikandiita kosi yedu kuzaka ndagura bhuku rangu ndadzokako ndagura ndikauya ndikabudza vana mai ndanga ndiri padongo pamusariri pandaa ndagara ndavaka ipapo ndikabudza vana mai vana mai vangu vakadza mhururu ndagura bhuku rangu ndaanaro saka ndakagura bhuku ndikatama 75 ndikauya pano pano pama tose pano ndika ndikabika nyakuna kachibika doro rokufunda madzishe saka ndakabika doro ndikakurura ngavi yangu yapajoka yandakachinja kuna mbingano mvura yainetsa ipapo ndakandochera mvura kwamutirikwi ndikauraya ng'ombe tikatamba mutambo wedu ukabikwa vakadari vana vabhaka namhaka vakavuya vabhaka vakavhunza kati amunun'una ah, anarudza ndikati amukoma ah, ndakawanika kuudza izvi ndikati pana mabika apa vakavuyavo vakati ashuwa ah, nyakuno akati aiwa uyu matekera ejongwe rozvitongera pano uyu wane dare rake pano saka ndakavuya pano ndikagura dare ndikagura bhuku rangu ndikapemberera munhu wokutanga kupemberera ndimangundu mwana wamadada mukunda wedu wekwamasingani wekwamasvongera ndiye wakatanga kupemberera munhu wekutanga ndiri mangundu nake mubhuku rangu sharu urimo ndiye munhu wekutanga kuchitevera vamachaka azvanzi yangu mwana wava mwana wamudadi vakomana vose vakazotevera asi vatati vaviri vavo ndevanhu vakatanga kupemberera kuchitevera nyakunhuwa ndavakazotevera sure kwavatete akati ndini mambo ndotevera vatete vapano tikapemberera vanhu vakaguta baba vakanga vadhakwavo zvikuru vakagara parupasa ndibaba vaida kuisa ini kati hamungaisi nokuti baba vachipo vakaiswa parupasa ndibaba huku yakarinda goyo yangu nimatigimo wakagara parupasa nababa ndikagura bhuku ndikagara pano saka bhuku iri nderangu ini materekeni ndiri panini vana vangu nyange kuzaka zviri koko vana vangu vanongotevedzana nebhuku rangu iri nokuti baba vanhu vakaramba kuuya kuno ndikagura hangu bhuku ini baba vakati gura iwe zvinoda wakatsunga saka ani ndakatsunga ndikatsungira kuti gadzirira vana vangu nzvimbo yekugara hakuna anovabvunza hakuna anovatonga vana vangu ini vandakabereka ini ndivanotonga bhuku iri kana vaita mwoyo murefu vanotozorangarira vana vomukoma wangu ava zai zvavana pavari kana vachibatana kana vakakona vakakona kuteerera vana vangu vanongotorerwa bhuku rinoendera vana vangu nangu saka zviri koko apa zvinobva kuvana kutoti tongoti mukoma bajozava akashaika saka munhu anogona kutevera mukoma baleki mukoma baba mm, baba manasa mukoma manasa ehe mukoma kile Ehe. kosati baba irini ehe baba fei ehe baba rutendo ehe ini ehe vatarisa zvichidzira zvakadaro Eh, kani za- kwa- kuronga kwenyu henyu uku zvakanaka wani nyangwe ati ah isu hati avakuru ive mukomana chitungamira zvakangonaka namukadzi amudoko aitarisa kuti a ah, iwe ndiwo rugotwe chitungamirira isi tichingotevera sevakura muchimudarekita kuti ah, mukoma munun'una iye se unenge a munhu unotungamirira asi muneye mamupa vukuru ah, kungoda kuziva ka kuti zvinozofamba sei mune muchiinda kumatare kwana ishe nekuinda kuzaka kuti process yacho inozofamba sei unoziva kuti zvinongoda kuziva izvo

takta mwana waida asawafira kuasiya ndoku saka uyu ndikati a ah, mwana wangu kasei ndanotora munoona tikanditora akavuyavo tikaviga tapedza kuviga mukoma wakazomuka wauya kuti a ah, ngatifambe gumbwa tivone kuti mwana wakafa sei ah, mwana wakafira joni tingabvunza saka takaenda kumasvingo tikandosopera zvikanzi ndai ndobika doro ndikati aiwa varume inanagutsikana ngatifambe titsvake imwe n'anga vakati hatatokubata tatova muzhira asi n'anga yanambotaura zvokuti pane chikwambo tatova kuti pane chikwambo panga pane chikwambo ndikati aiwa zvichikwambo zvamukira papi takakakavadzana tiri momumwe tiriko tiri muzhira vakauya uno vaka vakandopaza musha wangu vakatora maburu amukadzi wangu mupfimbi vakatora huku seven vakandouraya vakabika kwabamni wangu vari kuera eh. bamni vakati ndio wakati wautoti imi madzi munoekera munoshandisa nomukadzi wenyu nomurume wenyu vanhu vasina eh. zvisiri aka zvisina kana kumbowana zvakataurwa Ina all right. Saka takanetsana kusvika ta Tadzira chirabha chiri pasi. Kusatabi kusvika tabika doro. Nanga dzakauya pano. Ndakabhadhara mari neta 10 million. 10,000. 10,000. Ndabhadhara 10,000. Ndakatengesa ngombe yangu. yandaitiyo ndapota ngavi yakanga yakasibaya vanzuma yanga yakakura ndikatora ndikatora ngavi yemwana wangu ndikatora mhou yandakandamhou yange yandakanda pamukomana mudoko kuti tarisai ndikatora dzikatengwa erias ainda kwabangamsiro kuti yamutenge ng'ombe ona dzabooka zvisaizvi zvandakamuudza akando ndikando vakavuya vakatenga ngombe vakatenga ngombe dzangu ndikabisa ngombe idzedzo dzakaenda dziri four eh, ndikatora ngavi yangu tsvuku ndikapa mwana wangu wandakatorera ngavi yake ndikatora tsiru ndikapa mukomana wandakaenda pamhou iyeyo nokuti ndakaenda mupa somwana wangu kuti hai ngombe ndeyako iyi kana ndakanga ndaitwa nemhuri ndamanikidzwa saka n'anga dzakauya ndikauraya mbudzi vanhu vakati vakazodya naivo n'anga dzakamuka dzikashecha panapa mose mene peninovata dzikashava kana chitoko dzikasiya dzachibika ido rutovuya doro rikabikwa vanhu vakaungana vana hwaru mwana wahwaru jimi vakaunganidza mabwe kuti kana chipambo chobuda tochitaka namabwe saka takaungana pamusuku apa n'anga dzikasimuka mapamule akati varume vokumasvingo vose vakabva kumasvingo Ndiani watakati pano pamatiriki pano chikwambo vakaramba vakanyarara vaziva vakati ah, nai varume munonyarara hamuziwe vakaramba vakanyarara vakapurudzura kuti ah, imi vanhu vekumasunga hamuziwe vakaramba vakanyarara tika n'anga dzikati hapano hapano takashaiwa kana chitoka hapana doro rikamwiwa asi vamwe vanhu vaivuya neusiku vamwe vaivuya nemupini kana kuti vaida kundiponda here kana vaida kudi ini hana kuzvikutsvaka ndaaziva kuti ah nyange dai ndikafa pano ndakatovaka ndo pandakadzinofira pano nevana vangu vanongoziva kuti vachafira pano pandakagura bhuku rangu saka zvadaro doro rapera mukoma vakasiya vakasiya vakarangana ivo naerias vakaenda kunomangana kwavanyoro kuti uyu unoramba nebhuku ndera baba ah, zvakanaka ndakainda kavanyoro nemwana wangu ndakaorivha ndiye woga wandakandinaya vakomana vangu asipo ndakaenda naorivha ndikasvika ndikapinda mudare ndikapinda madavira ten dollars mukoma wakamhangira ten dollars murairo wanga wachiti kana munhu akapwa unodzosa mari iye haana kundidzosera mari yangu ah, takapinda mudare ndikati ayos hanti uno ndiye unoziva kuti bhuku rindira baba e ndiye unoisa nhorovondoso iyi ndesa dzangu vo ini iwe amangana unoisa nhorovondo kuti ndira baba pakudii hungu ah, saka wakaisa nhorovondo taku taku taku nhorovondo wakadzikonyiwa saka ini ndakaronga nopatakatangira kubva kuharava kusvika ta ndasvika pakutogura guku baba chaa pachavo vakati ini iwo andakauya naro vakavhunza varipo kuti dai vakomana hamuzonetsa nomukomana here uyu nokuti ini kandaenda naye uyu kana kandiwana chaanoita chaanogura bhuku musazonetsana naye ah, vakomana vakaudzwa saka bhuku ini baba vakandipa pachena kuti ndive rangu nondi ndakauya navo saka bhuku nderangu saka ivo vakati a ah, toda kuti tiinde kuzaka tindobvunza kuti eh, wakamboribata ndiyani uyu waiti ah, baba ndi vakamboribata saka kwakainda kwakainda eh, matigimu watoti vharazipi kukainda zimutsa kukainda elias vari vana vakaenda kuzaka kundobvunza kwadiyei vasika kwadiyei vakavhunzwa kuti zvamboita sei waivepi munhu unoda bhuki bhuki ndira materekero akagura iye navana vake kana vachitoda kutoita kwazvo vanototeerera iye ndowatova bambo vavo inda ndisiko saka vakadzoka tikati anga tiinda kunohwa ma tindodzwa ma eh, maripoti avanhu vakabva saka vakomana vakadzoka vakati haa hapana nhu uri kuru harina umwe munhu munhu wokutanga ndimatereke ini matereke mudzingiri ndiye munhu wakatanga kurigura harina umwe munhu wakamuribata saka bhuku nderake iye nevana vake muzenda unoziva ndiye wakatotaura kuti vokuzaka vakati bhuki ndira matereke navana vake saka unoda kupinda ngaapinde asi tigoenda kuzaka hai taziva taziva nhoroondo yekuti zvakafamba sei